Il-kontribut ta' Anastasju Cuschieri ma kienx biss fil-filosofija u t-tagħlim tagħha f'pajjiżna, imma wkoll fil-poeżija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dottor Charlo Camilleri, Sabiex isir jaf lil dan il-kittieb, lil hinn mit-titli tiegħu bħala l-poeta tal-kelma Maltija jew il-poeta tal-Madonna.
Anastasju Kuxkieri, Professur Kuxkieri, twieled il-Belt, parroċċa ta' San Duminku, fil-27 ta' Jannar 1876. U eh, propjament ismu tal-Mamudija huwa Pawlu, Mhux Anastasju, l-isem Anastasju ngħatalu fl-Ordni mal-professjoni reliġjuża meta huwa ssieħeb fl-Ordni fil-25 t'April 1891, u mbagħad għamel il-professjoni u ngħata l-isem ta' Anastasju fit-28 t'Awwissu tal-1892. Kif għamel il-professjoni u sseħeb mal-Ordni, s-superjuri tiegħu dak iż-żmien innutaw il, biex ngħidu hekk, il-ġenju tiegħu fl-istudju u ntbagħat mill-ewwel jistudja l-filosofija u anki t-teoloġija fl-Università Gregorjana Ruma u iggradu hemmhekk u nistgħu ngħidu li għamel ukoll il biex ngħidu hekk it-tappi kollha li wasluh għall-ordinazzjoni saċerdotali hemmhekk ukoll. Kif appena hu ggradwa fl-1902, huwa niżel, ġie mibgħut Malta lura u mill-ewwel kważi inħatar Professur tal-Filosofija fl-Università Rjali ta' Malta. Jiġifieri dak huwa kuxkieri biex ngħidu hekk il-filosfu. Però diġà sa minn kmieni kuxkieri wkoll kellu, Dan l-interess jew din il-propensjoni artistika, u speċjalment fejn tidħol il-letteratura, ehm, u eh, diġà kien anki f'żożitu kien jikteb il-poeżiji bit-Taljan u għandna kitbiet tiegħu bil-Malti eh, imorru lura l-1903. Kitbiet illi eh, Imbagħad anki poeżiji. Il-kitbiet sa mill-bidu bil-Malti kellu din l-intenzjoni li ixerred il-lingwa Maltija, l-ilsien Malti u jagħti kitba biex ngħid hekk f'idejn il-popolin, biex nitkellmu b'dak il-mod f'idejn il-poplu, bl-ilsien Malti. Aspett sabiħ ta' Kuxkieri huwa l-fatt ukoll li kien jinteressah ħafna l-edukazzjoni, mhux biss għax kien professur tal-filosofija, fl-Università Rjali imma ukoll kienet kellu għal qalbu ħafna l-edukazzjoni tal-poplu, ġifieri mhux biss l-edukazzjoni magħluqa għall-elite tas-soċjetà. Il-kontribut ewlieni fil-lingwa ta' Kuxkieri huwa l-fatt li l-ewwel nett hu kien wieħed minn tal-ewwel diġà qabel Dun Karm li beda jikteb il-poeżiji bil-Malti u l-letteratura bil-Malti. Jiġifieri għandna poeta u studjuż illi l-Malti użah biex jagħtih lingwa, biex ngħid hekk, jużah fuq livell għoli, mhux livell biss mitkellem, u allura għandna għalhekk mhux ta' xejn jingħad li huwa l-poeta tal-ilsien Malti. U għandu poeżiji sbieħ anke fuq l-ilsien Malti. Huwa wkoll avventuruż, jiġifieri fil-poeżija tiegħu għalkemm hu romantiku, Hu avventuruż għaliex hu influwenzat mill-filosofija ta' Schopenhauer u mill-filosofija biex ngħid hekk eżistenzjalista wkoll. U allura hemm ċertu diqa fih, hemm ċertu anki filosofija fil-poeżija tiegħu. U hemm ukoll ċertu jidher f'ċerti poeżiji li hu ma lestiex, jidher ċertu logħob jew inkella esperimenti bi stil modern ta' filosofija. Għandek it-tema wkoll soċjali, din hija tema li ma tantx hi studjata fil-poeżiji tiegħu, hija għal qalbu ħafna. Ovvjament joħodha mill-aspett reliġjuż, jiġifieri juża, pereżempju, in-narrattiva ta' Kristu fqir, juża n-narrattiva ta' qaddisin foqra, juża wkoll narrattivi fejn tidħol il-gwerra, fejn jidħlu wkoll ċertu ċertu diżgrazzji umani biex iwassal messaġġ soċjali. u anki wkoll l-aspett Marjan tiegħu, huwa l-poeta tal-Madonna, il-Madonna mhux biss il-Madonna fiha nnifisha, imma wkoll hemm min jgħid, studjużi tal-poeżija ta' Pushkiri, hemm min jgħid li Marija għalih, il-figura tal-Madonna hija dik hija dik li hija Beatrice għal Dante fid-Divina Kommedja. Ġifieri hemm dan l-element ukoll arketip mitiku fil-poeżija ta' Pushkiri. Baqa' magħruf bħala l-poeta tal-ilsien Malti u l-poeta tal-Madonna. Jiġifieri qisu f'dan l-iktar li hu magħruf f'pajjiżna, però għandu ħafna, ħafna kitbiet, uħud minnhom pubblikati, ħafna minnhom mhumiex pubblikati, tal-filosofija, tat-teoloġija, U anki wkoll mhux biss in-noti li hu kien jagħti fil-lezzjonijiet, kien jgħallem filosofija estetika, imma wkoll kien jinteressa wkoll ruħu fil-filosofija politika u fid-dibattitu bejn il-filosofija moderna u l-filosofija skolastika. Fil-fatt ġieli ħasem f'dibattiti bejn, pereżempju, naf il-filosofija ta' Spencer u l-filosofija ta' Kant mal-iskolastiċi, ġifieri kien iħobb jikkritika u jżewweġ dawn iż-żewġ. Kien figura interessanti ħafna, naħseb jiena mmarkatu, kien iħobb ħafna l-Malta u ried li l-Malta tqum fuq saqajha, ġifieri u din kienet weġgħa kbira għalih, weġgħa kbira fuq żewġ livelli għaliex kien jara l-poplu li qisu jrid jieħu r-ruħ u jeħles biex ngħid hekk mill-ħakkiema, imma fl-istess ħin ġabitlu tbatija kbira għaliex bħalma jiġri ħafna drabi f'pajjiżna, kull min imiss mal-politika u ma' ċerti ideali